Мухаммад Аллаһның ишесе шәһадәт сүзләре нәрсәне аңлата соң? Бу сүзләр бу сүзләр бездән нәрсәне таләп итә? Хәзер әйдәгез шуларны карап китик. Мәшәл, менә бу хәр бик мөһим нәрсәне карап китәбез. Һәм менә үзегезгә үзегез хәр сорау биреп утырыгыз инде, мөхтәрәм җәмәгать. Менә шушы нәрсәдә менә бу шәһадәтеңне Аллаһ Тәгалә кабул итә микән дип. Беренчесе. Яни Мухаммад Аллаһның илчесе шахадат сүзләренең шартлары түбәндәгедән гыйбарәт. Беренчесе, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйткән барлык сүзләренә дә ышану. Истә калдырыгыз. Ятлыйсыз моны һәм миңа экзамен бирәсез. Беренчесе, Пәйгамбәребезнең әйткән барлык сүзләренә дә ышану. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйткән барлык сүзләренә дә һич икеләнмичә ышанырга кирәк.

Дөреслекдә бу сез сөйләшкән кебек үк хак нәрсәдер ди. Ва Әз-Зария сүрәсе 23 нче аят нәрсә дигән алта бу? Ягъни, син ни дә булса сөйләгәндә, авызыңнан сүзләр чыкканына ышанасыңмы? Ха? Менә син нәрсәдер сөйлисең. Син менә, менә мин сөйлим. Минем авызымнан сүзләр чыга. Мин шуңа ышанаммы? Нәрсә утырасың, белмим, диеп. Менә син нәрсәдер сөйлисең, син авызыңнан сүзләр чыкканына ышанасыңмы сөйләшкәндә? Ышанасың бит инде. Ну, хак бит инде. Точно 100% синең авызыңнан сүзләр чыга. Шулай бит? Берәр төрле шикләнү бармы? Юк, әлбәттә. Менә без дә шулай ук Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи вәсәлләм әйткән сүзләренә бер дә шикләнмибез һәм ул сүзләрнең хак икәнлегенә инанабыз. Әле ул гына да түгел, беренче буын мөселманнары Аллаһ илчесеннән ишеткән нәрсә үз күзләрен белән күргәнгә караганда да ачыграк дип әйтә торган булганнар. Ихтибар итегез. Барлык сүзләренә дә ышанырга кирәк дидек. Әмма бик тә мөһим өстәмә кертергә кирәк. Дөрес юл белән хәбәр ителгән сүзләренә ышанырга тиеш без. Чөнки безнең белән пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вассалам арасында хәдисне җиткерүчеләр чылбыры бар. Ә ул чылбыр сәламәт булырга тиеш. Аларны тикшерү белән махсус галимнәр шөгыльләнә. Ул галимнәр хәдисне җентекләп тикшергәннән соң, дөрес дип әйтсәләр, Без аңа ышанабыз, кабул итәбез, иярәбез. Менә әлхәмдулилла, мөхтәрәм җәмәгать, менә Аллаһ Тәгалә менә шуны безгә салды, әлхәмдулилла, йөрәгебезгә салды. Менә нинди дә булса хәдис җитергән очракта, үзебез яисә нинди дә булса хәдисләр белән тикшергән очракта без бик игътибар итәбез. Хәдис галимнәре моны сахих дип әйтте микән? Менә игътибар итсәгез, менә нинди генә хезмәт укымыйк, шул хезмәтне укыганда бу хадисны, мәсәлән, Абу Дауд китерә, фәләничә номер, һәм соңына әйтәбез, әлеге хадисны Әл-Хаким, Абу Дауд, Әт-Тирмизи, Имам Бухари, мәсәлән, Имам Мусли сахих дип әйткән. Шундый шуны галим, мухаддис галим моны хасан дип әйткән дип әйтәбез. Ягъни, менә шушы э, хадисләрне галимнәр тикшергәннәр һәм моны раслаганнар. Дөресме бу, дөрес түгелме? Һәм менә бу әхле сунна вәл җамаа Ның Әхле сүнә вәл җәмәгәнең аерылып тора торган билгесе. Бар нәрсәне дә хадис дип сөйләп бирми. Пәйгамбәр булат кә. Хәмрә шул арканда субханалла күпме ялгышларга кирип китәләр. Күпме адашларга кирип китәләр. Менә Сираҗ кардәш бу сөйләгән иде бер хәл. Бер террорист була субханалла. Менә шул алдакчыларның сүзләренә шанып, бомба шартлата бу. Ләкин теге бомбасы шартлап нитми, зур шартлап алмый, бу үзе бик нык яна, бик нык хәрәкәтләнә инде. Ну, җәрәхәтләнеп бетә инде, янып. Һәм шул больниста ята, моның янына инде киләләр, шейхлар киләләр, моңа теге нәсихәт кылалар, интәләр. Һәм сорыйлар моннан, син нәрсәгә шулай эшләдең дип. Менә бит пәйгамбәребезнең шундый-шундый хәдисе килә ди. Теге шейхләр дә соң ди, улым ди, үскәнем ди, бу бит ди, ялган хәдис бит бу ди. Тек кешене үтерегез, шартлатыгыз, нәрсә кә җәннәткә керәсең. Соң ялган хәдис бит бу, улым диләр теңә. Аңлатып бирәләр. Һәм теге субханалла елый башлый ди теге. Акыра, акыра елый башлый. Шушы ялган хәдис аркасында тормышымны харап иттем ди.

Шуңа күрә дә хәдис җибәрәләр икән. Әйе, Бухари, Муслим килә икән, сүз дә юк, без моны тикшереп тә тормыйбыз. Булар 100%. Ә башка хәдисләр килә икән, без моңа нитә кирәк? Бу сахих хәдис мисал. Нинди галимнәр моны сахих дип атаган, тикшерергә кирәк. Чөнки билгеле булган зур җентыкларда да Абу Даудта булса, Тирмидидә булса, анда да бар сахих дөрес булмаган хәдисләр. Дәвам итәбез.

Үзеңнең күз алуларына куярга тиеш түгелсең. Әгәр дә бары тик акылың раслаган нәрсәләргә генә ышанасың икән, димәк, син чынлап торып иман китергән кеше булып исәпләнмәячәксең. Бу очракта син туры юлдан баручы түгел, ә үзеңнең нәфесеңә иярүче буласың. Аллаһның илчесенә саллаллаху алейхи ва саллям хакыйкый рәвештә ышанган кеше, әгәр дә аңа Аллаһ илчесеннән саллаллаху алейхи ва саллям дөрес булган хәдис килсә, ул без тыңлыйбыз, Без иман китердек, без ышанабыз, дип әйтә. Әгәр дә берәү Аллаһның илчесеннән саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр ителгән хәдискә карата, ничек инде? Ничек алай соң әле бу? Бу акылга сыймый, уму непостижимо. Беренче тапкыр ишетәм, мондый нәрсәне бөтен нәрсә ишеткән юк. Безгә болай өйрәтмәделәр. Мондый нәрсәне безгә хәзрәтләр әйтмәде, Дип әйтсә, ул кеше чынлыкта хакыйкый рәвештә иман китергән булып исәпләнми. Шуңа күрә дә безнең күңелебездә үз акылларын пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи вәсәләм сүзенә каршы куючыларга карата курку хисе дә бар. Бернинди шик тә юк. Аларның, ягъни бар кешеләрнең акылларында кимчелек бар. Әгәр дә алар бары тик акыллары ризалашкан нәрсәләрне генә кабул итсәләр, ул чагында андый кешеләр чынлап торып Аллаһның илчесенә саллаллаһу алейхи ва саллям иман китергән булып исәпләнмиләр инде. Бу кешеләр пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям хакында ул Аллаһның илчесе дип шахадәт китермиләр, аларның бу шахадәтләрендә кимчелек бар. Аңлашылдымы? Менә без Әшһаду анна Мухаммадан Расулуллах дип шәһадәт китерәбез икән, иң беренче син нәрсәне аңларга тиеш? Пәйгамбәребезнең әйткән барлык сүзләренә дә ышанырга тиеш. Пәйгамбәребезнең барлык әйткән сүзләренә ышанмаган икән, ә без ничек ышанабыз бүген? Пәйгамбәребезнең хәдисләре, сахих хәдисләре. Әгәр дә син моңа ышанмадың икән, кире кактың икән, димәк синең ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах дигән сүзләрең Аллаһ Тәгалә кабул итми. Син камил итеп иман китердең, ә иман китермәдең булып санала. Менә күпме мусульманнар субханалла менә шушы бәләдә бүгенге көндә. Сез моны үзегездә күргәнегез бар, ишеткәнегез бар, мисаллар китермибез. Әйтеп торасың, пәйгамбәребез әйтте, имам Бухари китерә, имам Муслим китерә, дип. Юк, субханалла. Кабул гына әйтмә бит. Ә үзе Әшһаду анна Мухаммадан Расулуллах ди, субханалла. Шуңа күрә дә Шәйх Утәмин әйтә, үз акылларын пәйгамбәребезнең сүзенә каршы куючыларга карата курку хисе дә бар бездә ди. Аллаһу алям, ул кеше мусульманмы, юкмы?

Якынча мәгънәсе, Аллаһ һәм аның илчесе бер эшкә хөкем чыгарганнан соң, мөмин ир белән мөминә хатын-кызның бу хөкемне читкә куеп, үзләре теләгәнне сайлау ихтияры юк. Машалла. Әл-Ахзаб сурәсе 36 нчы аят.

Әгәр дә син Мухаммад Аллаһның илчесе дип шәһадәт китерәсең икән, ул чагында аның әмерләренә бер сүзсез буйсынырга тиешсең. Кайбер кешеләр кебек, ә бу әмер вәҗибме соң, әллә мөстәхабме дип сорарга кирәк түгел. Яни вәҗиб дигән нәрсә инде фарыз, һичшиксез үтәлергә тиеш нәрсә. Ә мустахаб дигәне үтәмәүгә караганда эшләү хәерлерәк, Эшләсәң әҗер аласың, үтәмәсәң гөнаһ булмый. Ягъни сөннәт диләр инде, фарыз, сөннәт. Син болай дип сорарга тиеш түгел. Бүгенге көндә күп кешеләр шундый сорау бирә. Мондый сорау кире кагылырга тиеш. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларга ни дә булса әмер иткәч, Аллаһ аларның барысыннан да разый булсын. Алар, эй Аллаһның илчесе, синең бу әмерең ваҗибме соң, әллә мустахабме, ягъни бу фарызмы соң бу, бу сөннәтме соңмы дип сорамаганнар. Юк, алар аңа артык сорау бирми буйсыналар һәм ышаналар. Шуңа күрә дә без шундый сорау бирүчегә, син сорау бирмә, ә үтә дип әйтәбез. Син бит Мухаммед Аллаһның илчесе дип шәһадәт китерәсең.

Ә бу әмер вәҗиб идеме, әллә мөстәхәпме дип сорарга хакы бар. Ни өчен? Чөнки, әгәр дә бу әмер фарыз булып, ә ул кеше моны үтәми калган булса, ул чагында ул тәүбә итәргә тиеш һәм моны үтәргә тиеш. Әгәр дә әлеге әмерне үтәү мәҗбүри булмаган булып, бу кеше аны үтәмәсә, бу очракта гөнаһ юк. Әй, мисал өчен, Э, бер кеше нәрсәдер Аллаһның ниндер бер әмере булды, пәйгамбәребезнең бер әмере булды һәм бу моны үтәми калды. Һәм соңыннан бу субханла исенә төште ниттеме? Ах, машалла. Мин шундый нәрсә иштем, үтәми калдым һәм бу гыйлем әхленнән сорый. Менә мин шундый шундый нәрсәне эшләмәдем, үтәмәдем. Миндә гөнаһ бар микән? Миңа нәрсә эшләргә микән? дип бу хәзер. Һәм бу, мәсәлән, галим әйтә, әгәр бу фарз булуга булса, теге гыйлем әхле әйтә, әйе ди, бу фарз гамәл иде ди. Син моны кире эшлә ди, һәм тәүбә итен Аллаһ Тәгаләдән гафу сора ди. Әгәр бу фарз булмаган булса, теге гыйлем әхле әйтә, эй кардәшем ди, курыкма, борчылма ди, бу фарз гамәл түгел иде ди. Менә бу син нәрсәне эшләми калгансың, Моның өчен син гөнаһ алмыйсың ди. Бу сөннәт гамәл генә иде ди, ләкин киләсе очракта менә шушы гамәлне э, эшләргә тырыш инде ди. Чөнки шуны эшләп син Аллаһның әҗерен аласың ди. Ләкин борчылма, борчылма, менә шул эшләмен эшләмичә калдыргансың, бу сөннәт кенә иде. Моның өчен сиңа гөнаһ юк дип тынычландыра. Менә бу очракта синең сорау бирергә хакың бар. Бу фарызмы соң, бу сөннәтме дип. Ә асылда пәйгамбәребездән нәрсә ишеттең, саллаллаху алейһи вәсәлләм, тот та эшлә. Өченчесе. Так, без бүген җитешәбез микән, машалла. Әйдәгез, сарышабыз, сизгидне хәл карап чыгарга, бүлмәскә. Өченчесе, Мухаммад, Аллаһның илчесе дип шәһадәт китерәсең икән, син

Сөннәттә хәбәр ителгән һәр нәрсәгә буйсыну һичшиксез мәҗбүри булырга тиеш, чөнки Коръәндә аңа, ягъни сөннәткә иярергә әмер ителгән дибез. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безне "Ә моның хакында Коръәндә әйтелмәгән бит" кебек сүзләр хакында күптән кисәтеп куеп болай дигән. Миңа сезнең берегезне дә мондый халәттә очратырга язмасын. Аңа миннән булган нинди дә булса әмер яисә тыю хәбәр ителгән вакытта, ул яткан урынына таянып, ягъни тәкәбберләнеп, белмим, Аллаһ китабында нәрсә таптык, менә шуңа иярәбез, дип әйтә ди. Әлеге хәдисне Әбу Дауд китерә 46-дан-05, Әт-Тирмизи 26-63, Ибн Мәҗә 13, һәм бу Сахих әл-Җами хезмәтендә килә 71-72. Ягъни, Коръәндә нәрсә тапканбыз, шуңа иярәбез. Ә нәрсәне тапмаганбыз, аңа иярмибез, дип әйтә бу кеше. Шуңа күрә дә без Аллаһ илчесеннән саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр ителгән бар нәрсә дә Коръәндә дә килде дибез. Чөнки Аллаһ Аңа иярегез, ягъни пәйгамбәргә иярегез, дип әйтә. Бу Әл-Аграф сүрәсе 158 аят. Аллаһның бу сүзләре пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи вассалам барлык сөннәтен үз эченә ала. Дүртенче шарт. Син Мөхәммәд Аллаһның илчесе дип шәһадәт китерәсең икән, кемнең дә булса сүзләрен пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләреннән өстен куйма. Менә бу супер вирус бүгенге көндә күп мөселманнар арасында машалла. Шулай ук бөек имамнарыбызның сүзләрен пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләреннән өстен куярга ярамый. Чөнки һәммәсе дә Хәтта имамнарыбыз да Аллаһ илчесенә саллаллаху алейхи ва саллям иярергә тиешләр. Һәм алар үзләре шулай дип әйтеп калдырды, субханаллаһ, безнең имамнарыбыз, хәтта имамыбыз Абу Ханифның да билгеле сахих сүзләре бар. Әгәр сахих хәдис күрәсез икән, шуңа иярегез, ул минем мәсхәбем булыр дигән. Шейх Усаймин дәвам итеп әйтә. Әгәр син берәрсенә Аллаһның илчесе саллаллаху алейхи ва саллям шулай дип әйткән дип хәдис китерсәң, ул сиңа җавап итеп, әмма фәлән имам, ягъни хәзрәт, остаз болай дип әйтте дип җавап бирә. Ни кадәр котышкыч шулай дип әйткән кешенең сүзе. Моның ише сүзләр бик куркыныч, чөнки кем булуына карамастан, Башка мәхлукатларның сүзләрен пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләренә каршы куярга һич тә ярамый. Шуңа күрә дә хаҗ йоласын башкару мәсьәләсендә кайбер фикер каршылыклары килеп чыккач, Абдуллах бин Аббас радыяллаһу анхума кешеләргә болай дип әйткән:

Ул пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи вәсәлләм 1660 хадис тапшырган. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи вәсәлләм вафат булганда, ул балиглык яшенә ирешеп кенә килә торган булган. 13-14 яшь кенә була аңа, машалла. Гомере азагында сукрая. Һижри исәп белән 68 елда Таифта вафат була. Аллаһ аннан разый булсын. Менә Абдуллах ибн Аббас тормышының соңгы көнендә бул сукырая. Һәм шулай ук Абдуллах ибн Умар да сукырая картаймыш көнендә. Менә ул нәрсә дип әйткән? Менә хаҗ мәсьәләсендә фикер каршылыклары чыга да, һәм Ул болай дип әйтә тегешләргә. Тагын аз гына ди. Һәм менә шушы әйткән сүзләрегез өчен газап буларак сезнең өстегезгә күктән ташлар ишелеп төшәр дип куркам. Мин Аллаһның илчесе әйтте дип әйтәм. Ә сез ләкин бит Абу Бакр һәм Гомар болай дип әйттеләр дисез. Дигән. Субханаллаһ. Ихтибар итегез, Абу Бакр һәм Гомар радияллаһу анхума Бу өммәтнең иң яхшы кешеләре, өммәтебезнең иң бөек имамнары. Тик шуңа карамастан, Абдуллах бин Аббас радияллаху анхума аларның сүзләрен пәйгамбәребезнең саллаллаху алейхи вассалам сүзләренә каршы куйган кешеләргә карата сезнең өстегезгә күктән ташлар ишетелеп ишелеп төшәр дип куркам, дип әйтә. Әллә соң бу каршы килүче кешенең имамы Әбу Бәкер һәм Гомәргә тиң була аламы? Менә, мәсәлән, ниндидер мусульман ниндидер имамга иярә. Әш-Шафигыйга иярәм мин ди, имам Маликка иярәм ди, имам Абу Ханифага иярәм ди. Монда бер нинди проблема да юк. Нинди дә булса мәсхабта булуда бер нинди проблема да юк. Ләкин проблема нәрсәдә? Сукырларча, фанат, фанатикларча иярү.

Так, безнең Казан җитә бугаймы? Якынча 10 минуттан. Так, монда тагын юк җитешмибез, киләсе дәрестә дәвам итәбез. Шушы урында нокта куеп торабыз. Без асылда без э, Мухаммад Расулуллах дигән шәһадәтнең Дүрт шартын карап киттек. Асылда галимнәр шушы дүрт шартны атый да, ләкин э, гыйлем әһелләре тагын моңа өстәп, моңа өстәмә буларак тагын икен атап китәләр. Э, Шәйх Хусейн дә үзенең хезмәтенә китерә. Без аны киләсе дәрестә карап китербез, иншалла. Менә бүген хәзер без моңа нокта куябыз. Һәм Аллаһның рәхмәте белән уйлыйм, менә шушы э, алган мәгълүматтан генә дә күп нәрсәне ишеткәнбездер, күп нәрсә безнең хәзер башыбызга кереп калган дип. Моңа кадәр белмәгән нәрсәләргә дә күзләребез ачылгандыр дип уйлыйбыз. Моның хакында кемнәрдер әйтергә мөмкин, субханалла, мәдрәсәгә күп йөрим, моның хакында миңа мәдрәсәдә сөйләмәделәр дә бит. Мәчеткә күп йөрим, дәресләр уздыралар, моның хакында миңа әйтмәделәр дә бит дип. Һәм менә шушы дәресләребез менә файдага булсын һәм менә шушы әйткән сүзләр күңелләребезгә кереп калсын шулар буенча гамәл кылырга алла тәгалә җиңеләйтсен амин субханакаллахума бихамдик әшһәду ан ла илаһ илля астагфирука ва атуб